Шушы Шагбан аеның соңгы көннәрендә әйтелгән бер хадис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан китерелә. Инде анда кайбер галимнәр риваятчылар арасында азрак кына кимчелекләр күрәләр. Инде кайбер галимнәр әйтәләр, бу хадис дагыйф, загыйф инде, әйме, слабый. Ләкин аның мәгънәләре бөтенесе башка хадисләргә Туры килгән өчен инде шушы хәдисне кулланалар, аңлаталар. Инде пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бәлки шундый ук рәвештә әйтмәгән, бәлки анда ниндидер сүзләр икенче төрле булган, ләкин бөтен мәгънәләр башка хәдисләргә туры китереп, инде аларны бу хәдисне куллануга алалар галимнәребез. Хәдис шулай. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән Шәгъбан аеның соңгы көннәрендә, соңгы көннәр, әйме, бу көннәрендә, әйме, әйткән үзенең сахабәләренә. Ягъни, менә әгәр дә арабызда яшәсә иде бүген, шулай ук шушы хадисне әйтер иде, әйме. Чөнки Рамазан алда безнең, шушы Рамазанга

Нинди ай? Бөек мөбарәк, ягъни бөек шул кадәр зур ки, әйме? Аның белән чагыштырып ала торган айлар җук башка. Һәм мөбарәк аның эчендә Аллаһның бәрәкәте бар.

Кадер кичәсенә әгәр дә ирешсәк, әгәр дә Кадер кичәсен без сезнең белән яшәтсәк, гыйбадәт белән үткәрсәк, ул безгә мең айдан да хәерлерәк. Мең ай ул якынча кешенең тормышы. Ягъни шушы бер кичәне әгәр дә кеше тапса, яктыртса, инде аңа гомер буе гыйбадәт кылган шикелле булаймы? Бәлки, кемдер ике елны эләктерә, ике кадер кичәсен, кемдер өчне, кемдер бишне, кемдер гомер буе, ай, ел саен кадер кичәсен яшәтә намазлар. Ләкин менә бу айда, менә безнең хәзер Пәйгамбәр саллаллаху алейһи монда менгән булса иде, әйтер иде, җәмәгать, каядыр 30 көн алдында шундый бер кичә булачак, аны әгәр дә гыйбадәт белән үткәрсәгез,

Ягъни башка вакытта без сезнең белән ураза тотсак, кем дәресләргә килә, кич, кич, э, кичә дәрестә булды, әйме? Башка вакытларда без ураза тотсак, ул булырга мөмкин җә нәфел, җә сөннәт, иң күп ваҗиб булырга мөмкин. Ләкин Рамазан аендагы э, уразаларыбыз фарыз. Фарыз дәрәҗәсендә. Фарыз дәрәҗәсе, димәк, фикх дәресенә кайтабыз, әйме? Эшләргә кирәкле, эшләсәң савап аласың, эшләмәсәң гөнаһ була. Инкар иткән кеше көферлек итә, әйме? Кем әгәр дә әйтсә, юк, кирәк түгел тотарга, башка вакытта тотсаң да була дип әйткән кеше көферлек әйтә. Көферлек инде ул куркыныч әйбер. Фыкияму лейлихи татавван. Хәм аның төннәрен намазда үткәрү, ягъни монда таравих намазларында үткәрү, ул ди нәфел, ул татавух Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Ягъни без шуның белән таравих намазларыбыз белән Аллаһка якынаябыз иншалла.

Безгә фарыз булмаган, безгә мәҗбүри булмаган ниндидер нәфел әйберләрне эшләсәк, ди, аның шушы айда савабы фарыз эшләгән шикелле. Ягъни бу җәмәгать бик зур әйбер. Ягъни без сезнең белән беләбез, фарыз белән нәфелнең аермасы нинди зур, әйме? Нинди зур? Ягъни нәфел ул безнең өстәмә генә, фарыз инде, аны әлбәттә саваплары күбрәк. Һәм менә шушы айда без нәрсә эшләсәк тә,

Башка вакытларда, ягъни бәлки 70 шушы ук эшне эшләгән савапларын алабыз. Бу айда өйлә намазын укыдык, башка айларда 70 мәртәбә укыган савапларын алабыз. Бу беренчедән безгә нәрсәне әйтә? Җәмәгать карагыз, Аллаһ Тәгаләнең сезгә нинди бүләге бар? Бер. Ике нәрсә? Шушы фарызларны берүк югалта күрмәгез. Ягъни шушындый зур савап, әгәр дә Рамазан аенда җугалтсаң, әйме, ике айлык, әйме, шушы ук гыйбадәтне ике ай кылсаң да, аны савабын ала алмыйсың, әйме. Ә ураза турында гөммән, әйме, беләбез. Уразаны башка хәдисләрдән беләбез, монда әйтелмәгән. Әгәр дә кемдер Рамазан аенда уразаны калдырып куйса, Әйма, ниндидер сәбәптән. Һәм аннан соң шушы уразаны мин кайтарам, ураза тотыйм әле, әйма, кайтарам, гөмер буе ураза тотса да, мондый сәвапны ала алмый. Гөмер буе ураза тотса, яни бер көн өчен, аннан соң гөмер буе ураза тотса, андый савап ала алмый. Бәлки аның өстеннән төшә, әйма. Ваҗиплеге, фарызлыгы төште, әйме, все, гөнаһ юк, кардәш, булды. Тырыштың, синнән сораган, ләкин савап ала алмый инде, әйме. Шуның өчен монда инде бу хәдистә әйткән 70 фарыз савабын ала, бер фарыз өчен. Фарызларга бик игътибарлы булырга кирәк, әйме. Бигрәк тә кайбер чакта кардәшләребез, бәлки үзебез дә кайбер чакта сахурга торып, әйме, сахурга торасың да, әзрәк кенә җал итим әле, бац, И җыклап каласың фарызны. Менә бу инде гафу ителмәслек зур хата, има, ягъни, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә гафу итүче, ләкин без нәрсәдер өчен фарызларын югалтырга тиеш түгелбез. Бернинди дә сәбәп булырга мөмкин түгел. Башка вакытта да калдырырга ярамый, ләкин инде Рамазан аенда бигрәк тә фарызларга игътибар итегез дигән мәгънә. Игътибар итегез фарызларга.

Көндез сабыр итәбез, әйме? Сабырлык ае, сабыр бу, сабырлыксыз булмый берничек тә, әйме? Әлбәттә, авырлыклар була. А сабырлыкның савабы нәрсә ди? Сабырлыкның савабы, сабырлыкның нәтиҗәсе җәннәт. Җәннәт дигән. Сабырлыкның савабы җәннәт. Ва шахрул муасаатун бу ай Бу ай, кешеләрнең хәленә керү ае. Кешеләрнең хәленә керү ае, русча, сострадание, ай. Бер, бер-беребезнең хәленә керү ае. Әйе, факирләрнең хәленә, кардәшләребезнең хәленә, яныбызда кемдер утыра, аның хәле нинди, белмибез, әйеме? Шуның хәленә керү, болар бөтенесе шушы айның галәмәтләре. Бу айда, ди, бер-берсенең

Бәрәкәт. Аллаһ Тәгалә ризыкны арттыра шушы айда. Мин холодильникны әйттем. Бәлки сез зарплатаны карыйсыз, әйме? Расчетканы аласыз анда, оп, күбәйде. Ризыкны Аллаһ Субхана Тәгалә арттыра. Арттырырга төрлечә мөмкин, әйме? Кайбер чакта расчеткада шул ук сан булырга мөмкин, ләкин бәрәкәтле булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә шушы айда мөминнәрнең ризыкларын арттыра.

Җәмәгать, әлбәттә, без сезнең белән ифтарларны кылабыз, әйме, монда әзрәк кенә хәдистән китәбез, әйме. Җәмәгать, барыгызга да үтенеч бар, менә бөтенегезгә үтенеч бу айда, үтенеч. Хәзер безнең ифтарлар туры килә эш вакытына, әйме. Эш вакытына туры килә, ләкин кәрдәшләребез ифтар табыннарын әзерлиләр. Бу мәчеттә, Җәмик мәчеттә, башка җирләрдә, бәлки кафеларда үткәрәләр, әйме. Шушы кардәшләребез ифтар иткән вакытта берүк, берүк килми калмагыз. Берүк. Без ураза тоттык, бетте. Нәрсә инде ул? Ләкин без ураза тоттык һәм киттек кардәшебез янына ифтарга, әйме? Ул аны җәһәннәм утларыннан котылуга сәбәп аңа. Нигә бүләк итмәскә? Юк, мин өйдә берүзем чәй эчеп утырырмын. Алай итмә. Кил. Бер-ике э, кисәк э, ризык аша, кит аннан соң. Әгәр дә утырасың килми икән, әгәр дә берүзең каласы килә икән, әгәр дә намаз укысың килә икән, булырга мөмкин, әлхамдулилла. Чөнки бу Аллаһ белән аралашу ае. Ләкин кардәшләребез ифтар иткән вакытта, сезне чакырган вакытта берүк кал, бармый калмагыз. Барыгыз, бергә-бергә ифтарлар үткәрергә кирәк. Бу, бу хәзер кышка таба һаман да авыраеп-авыраеп бара. Бигрәк тә үзегезнең савапларны башкаларга бирергә тырышыгыз. Бәлки Аллаһ Тәгалә сезгә сез үзегезнең савапны башкага да бирер өчен сезгә ике савап язар, әйме? Син бит тырыштың аңа савап булсын өчен, бәлки син ураза тоткан өчен һәм ул аңа ярдәм иткән өчен ансы да бәлки булыр. Аллаһу а'лам. Тырышыйк бер-беребезгә ифтарларга барган. Ва кана лаху мислу аҗрихи мин гайри ан ятанаккаса мин аҗри. Һәм шул ифтар иткән иттергән кешегә ураза тоткан кешенең савабы языла,

Аллаһ Тәгалә ди, бу савапларны хәтта бер финик ашаткан өчен, бер йотым су эчерткән өчен, җәйсә берәр йотым сөт биргән өчен дә бирә. Ягъни килдек, Әйме кардашым белән икәүләп, Эдуард кардашым белән торабыз, ашыйсы килә, мин аңа бер финик бирәм, мә кардашым. Ул миңа бер финик бирә, мә кардашым. Альхамдулиллах.

Рәхмәт. Аның уртасы, гафу итү, аның ахыры, уттан котылу көннәре. Уттан беренчесе, рәхмәт, аннан соң Аллаһ Тәгаләнең гафу итүе, рәхмәте, гафу итүе һәм аннан соң уттан котылу. Монда галимнәребез әйттеләр, ни өчен Киресенчә түгел, әйме? Башта уттан котылырга кирәк бит, әйме? Әйме? Аннан соң Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре, җәннәтләре ниләр? Тәләр, монда шундый фикер бар. Э, кешеләр төрле үзенең э, эчке чисталык белән төрле. Шуның өчен кемдер Рамазанның башыннан ук Аллаһның рәхмәтен ала башлый. Үзенең ни белән, ә? Иман көче белән. Кемдер әле ул вакытта чистарынып бара һәм аннан соң икенче ун көне башланганда Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә ирешә. Ләкин тегесе, беренчесе, гафу итүенә дә ирешә һәм аннан соң нигә дә ирешә? Аллаһның мәрхәмәтенә ирешә дә һәм гафу итүенә дә ирешә. Ә инде соңгысы, кем инде әле чистарынып бетмәгән кардәшләребез, бәлки без, бәлки насыйп булсын, кайсына булса да эләгергә насыйп булсын. Инде алар беренчесенә дә эләкмәделәр, икенчесенә дә эләкмәделәр, ләкин инде ахырына чистарынып, Аллаһ Тәгаләнең утыннан котылалар. Һич югында, хотя бы, димме? Шуның өчен тырышырга кирәк, Рамазанның башыннан ук, монда сүз шул, тел төбе шул, Рамазанның башыннан ук башлыйбыз, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешим, Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәтенә ирешим, Аллаһ Тәгалә мине уттан котылсын, коткарсын дип без ният кылабыз.

Аллаһ Тәгалә аны уттан арындыра, аны уттан коткара. Ягъни, шушы минем кул астында булган кардәшем мусульман бу айда әзрәк эшләсен, әйме? Сигезгә түгел, тугызга килерсең иртәгә. Әйме? Моны эшләмәссең, әзрәк кенә бу айда, менә болай гына акчасын шулай ук түлим, борчылма. Әйма. Менә бу эшчеләребез кем безнең кул астында эшли, аларның хәлен җиңеләйтү Аллаһ Тәгаләнең саваплы шәйме? То есть Аллаһ Тәгалә моңа савап бирә. Ул да кардәшем, ул да ураза тота торган, аның да Рамазан, ул да Аллаһның рәхмәте астында. Рамазан аенда, димәк, без инде монда Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә катнашабыз, әйме? Без дә аңа бер сәбәпче булабыз. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен барыбызга да. Фастаксиру фиһи мин арба хисал. Шушы айда ди, дүрт әйберне күбәйтегез. Дүрт әйберне күп итегез. Икесе ди, Сезнең өчен, икесе Раббыгыз өчен, Раббыгыз сездән разый булыр, ике, икесе үзегез өчен, аннан, аннан башка булмый. Нәрсә? Беренчесе ди шәһадәне, әйме? Шәһадәне күбәйтегез, әшһәду алла илаһа иллаллах. Икенчесе, Аллаһ Тәгаләдән истигъфар,

Бу инде бары тик таравихларда, без кайбер мәчетләрдә тарихларда бу дуаны укыйбыз. Бу инде таравихларда гына түгел, эштә булганда да, көндез дә, иртән, сәхурда да без сезнең белән шушы дүрт сүзләрне күбәйтергә шушы айда тиешбез, Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә якынаер өчен. Шушы хадис белән пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мөрәҗәгать иткән Шәгъбанның соңгы көнендә безнең дә бүген